Ramdang kalmi tlangval pawl rak kan zam sawh piak hau. A herh ahcun pasal in rak kan dah law kan kan kun kan sin lai i kan in kuat colh hna lai. Ready si ko. Ba tam tam ah. Hna hi kanmah ramdang a ummi kan fale bawmhnak in kan cawkmi a si. atu hi a rauh hlan ah thah ding a si cang tlaihra dengmang a si thingthum le thongsawm kua kan pek mi a si ti kha lunglawmhnak bia kan hman chim duhmi si

A kal cang lai hi. Rar ra a thi rua te ruat hna. A kut chi bal lo a zai. Ka kai. Mah thawng video nin zai te kho khe hun zoh pa. Pa thawng sikim mang pa. Tu leo min awa kan bau san ngai mi se. Azai tu za. Me bau dang wal chang. Vậy mu. Avang kar vai chung. Chit ku lo kan chong ya chang kha boya. Sum tung bakan.

Kan i do pak ma? Sang ai. Satak lo ma. Ya. Ya ma.

ramdang a kalmi fanau hna nih kan ngaihpiak i hi ti cu caan hi sunglawi takte kan hman khawh te lai ti hi minung le kaptin ruahnak kan rak thai lo si hin selaw kan hman ciam hi pathian thangthatnak voi hnih voi thum kan hman ciam ni sese atu dang tiang thawngpang chia pakhat min thei lo te le nangmah keimah nangmah zaw kho mi a thi kho mi kan na himbawm te na kan zaw i mithmai pan na lunglen thanuam te a sai le hebia zat hi ka ama kang thiang nun thang chat kho ding in kan ni na lam an phoi kan bia kan ten ma si un thang chat ko se wai pa thang chat ra mi wai pa san le ni lak te wai pa ni chon an te ko na se chan ko pa te chin ta ta du ni chu lom da bia chim lo um kho si ru lan tuk ti chu chan ni a sung loi tuk ni si cha chan ko pa te dom la bia mun chim ta ta du ve Zeidah si tiah cun a thui hmaikhah khua tang te hi kan na kan zoh tikah nan lung kan oi rum rum lai lo nan lung kan tling rum lai lo Pathian kan thang ṭhan cia mi tete video satan thu le an va zoh tikah kan lung an tling an tling rum lai ram dang phana zong nan ti ka ruah zei ruah ti cun kan ni khua tang mi cu na kan hmuh bantuk in biachim nong a thiam ti lo mi hol re lo thil mit au a thiam ti lo mi Hakha le duk kai tu kun ah kai kho ve ti lomi ramdang dong kal le duh kun ah kai kho ve ti lomi kanmah le kanmah lo kan i ti lo mun to mi cu khia bok fia thak te hi tam bu ko kan si atu ai kai tiang ka pin nu le pa te ni run kan kan thu to pi hin hura ne hura ne man kan ti kan na ngam ta tak kan i nom te tak na Tik cu caan cu i ton hi i ṭhen a si caah ṭhitumnak khual ram nan hlui tik hin cun kanmah lawng te zil liang um ṭhin cu cu bantuk cun nan lung kan tlin lo lai a tam ki lai sonbiak lei zong siseh pakhat le pakhat aa bantuk in na kan hum ve lai sih se kan i uah hrim lo kan i lawm tuk ko na te kanmah le kan miote a si a rak chuahmi vialte nih rak kan ngai le rak kan ngaithiam ko ti kha hmaan sakit puai khrih min sawm ta kan hna tu zan nih a sunglawi kum tak ko te ka ruahmi cu bai kha khu a daw ka takmi nu le pa tu tu zan kan hi ruah te ka ruah a zai si zongah kan hun rai ko dok te puai khrih min in phua lei ummi popo nih khan kan hun dir kan lai kan hi la te an hung dir sin kan lunglom na zape kan kan hun den hlang chan kan ti ser ta ma san lai lunglam da kan te ba kan tu kan fa kan te ti khomi vun kan dir piah ta ri la pan doin man ba na kan ham da din si se ham da din wai krimin ni lo te vun kan dir piah ta e